Dikrich TV, haut aus der Aalseeërei um Site vun der fréierer Holzfabrik am Agank vun Dikrech. Dëse Sall hei, deen ass immens gefrot fir Manifestatiounen, eng 150 ginn der hei am Joer ofgehal. Sou war viru kuerzem zum Beispill och de Gala vum Muay Thai Boxen ugesot, op deen d'Wisdom Dragon Academy, Et ass den Kampfsportveräin vun Dikrech invitéiert hat. Dat war natierlech den idealen Kader fir esou eng spannend Atmosphär. Bekannt ass déi al Seeërei natierlech virun allem wéinst der Fuesent, well hei um Enn vun der Kavalkad all Joer ëmmer d'Präisser iwwerreecht ginn fir déi schéinsten Ween déi matgemaach hunn. An duerno ass dann ëmmer de grousse Fuesbal op Fuessonndeg ugesot. Dëst Joer war et Joren Jubiläumsjoer, 150 Joer Kavalkad ass hei zu Dikrech gefeiert ginn an duerfir haten sech d'Veräiner déi Kéier natierlech extra vill Méi mat hire Ween ginn. An och wann d'Wieder also net dat allerbescht war, sou dierf d'Kavalkad 2020 nach laang Zäit jidderengem a gudder Erënnerung bleiwen.

An déi wéivill Kéier sidd Dir elo schonn hei?
Iwwerdeems d'Leit sech köstlech ameséieren, an och fir datt si sech kënnen ameséieren, mussen natierlech am Hannergronn eng Hellewull vu Leit am Asaz sinn, CGDIS, Police, De Service Technique vun der Gemeng Dikrech si all Suergen vu moies bis owes dofir, datt d'Kavalkad och kann flott ouni Problem eriwwer d'Bühn goen. An dat Ganzt gëtt och schonn ganz laang am Virfeld preparéiert. Am Dezember zum Beispill wor schonn eng grouss Reunioun, op déi den Schäfferot vun Dikrech all déi Concernéiert zesummegeruff hat, fir eng Kéier mat hinnen duerchzegoen, wat et wierklech alles brauch, fir datt och déi ganz Kavalkad optimal klappt An den 23 Februar, zwee Méint méi spéit also, konnten si sech dunn all ënner Beweis stellen. Sonndes moies 11 Auer um Dag vun der 41. Dikrecher Kavalkad. De Philippe Barros vum Service Technique zu Dikrech rifft seng Leit nach eemol all zesumme fir de Point ze maachen iwwer d'Aarbechten déi ustinn. An ze dinn gëtt et genuch. Déi ganz Woch iwwer scho ware seng Leit am Asaz fir stationär Verbuetsschëlter, Container an Dixi-Toiletten opzeriichten. Elo dann geet et drëm d'Stroossen zou ze man a Barrièren laanscht d'Trottoiren opzestellen. An net emol enger Stonn soll Dikrech nämlech de Fuesween gehéieren. Dat heescht, mir setzen elo iwwer 400 Barrièren, dat heescht an all sensibele Plazen, wou d'Leit mussen dann, wou se däerfen net an de Cortège erakommen, maache mer alles mat Barrièren zou. An dann hu mer nach déi aner Barrière vun de Stroossen, wou d'Stroossen alleguer gespaart ginn, Déi setze mer o nach. Dat heescht, datt kee méi am Fong geholl net méi an de Circuit däerf erafueren. An dann hu mer nach eng Ekipp, déi um 10 Auer ugefaangen huet. Déi fiert dann ronderëm. Dat heescht, déi mécht alles dat, wat de Pôle chaussée vu Schëlder gesat huet, wou d'Deviatiounen, datt d'Leit dann sollen dann begleet ginn, fir op aner Stied ze fueren. Dat heescht, déi maachen dann alleguerten déi Barrièren zou.
Deen do kënnt dann heihinner, dee kënnt dann heihinner. Comme ça. Sou. Da kënnt deen do. Fiers de riicht op den anere Stréch zou. Ech hunn iwwerall Strécher op de Buedem gemaach. Riicht dorower. An da weider. Sou. Laisse comme ça. Kann mech och mei driwwer setzen. Wou kommen déi Autoe vun do? Si komme raus an déi hei, déi kommen hei duerch, komme se eran an vun op Dikrech. Sou, a vun hei geet et dann virun dorobber an da maa mer do hei nach eng Kéier op an dee Rescht gëtt dann eng Kéier riicht gehalen. Voilà, méi ass et net.
Um 12 Auer dann zweeten Akt vum Dag am Pompjeesbau an der Rue de l'Industrie. E laange Dag steet bevir, duerfir ass hei elo e Mëttegiesse geplangt, wou déi eenzel Ekippe sech nach emol stäerke kënnen. An dann steet e Briefing vum Cis-Center-Chef vun Dikrech, dem Pit Lourenco, un. E schéine gudde Moien alleguerte fir de Briefing fir d'Kavalkad 2020. Ech soen Iech fir d'éischt alleguerte e grousse Merci, datt Der hei sidd, datt Der. Aus der ganzer Géigend sinn d'Asazkräfte vum CGDIS haut komm. Siwen Ambulanze sollen op de wichtege Plaze positionéiert ginn An dobäi 3 Foussequippe mobil ënnerwee sinn, fir zu all Moment kënnen anzegräifen, wann eppes lass ass. Do musse si natierlech nach mol ganz genee erkläert kréien, wie, wat a wou, wann den 112 an der Zentral géif en Tëschefall mellen. An der Moyenne ginn um Dag vun der Kavalkad 27 Touren an d'Klinik duerchgefouert. Den Alkohol huet eventuell e manner groussen Impakt, jo, do wou en Impakt huet, manifestéiert e sech awer méi grav. Dat heescht, déi Leit, déi mer mat Alkohol féieren, dat si si méi aggressiv, wéi se fréier waren, si si manner kooperativ, wéi se fréier waren. Doduerjer si mer och gebonnen un d'Police, un deen Deel vun der Police. Mee et ass effektiv esou, dass virun allem bei deene Jugendlechen den Alkoholkonsum däitlech erofgaangen ass. Mee och bei deenen, wann Alkohol a grousse Menge consomméiert gëtt, dann a richteg grousse Mengen an dann ass keng Limit méi do. Par conter muss een awer och soen, dass mer relativ fréi am Dag, well d'Leit awer schonn deelweis vun 11 Auer un an de Caféë sënn, vill Leit vun doheem well alkoholiséiert heihinner kommen, alkoholiséiert mam Zuch heihinner kommen, sou dass mer verschidde Leit schonn aus dem Zuch raus an d'Klinik féieren. Déi sinn ni eng Kavalkad, déi setzen de Fouss op Dikrech an. Plan mat Ambulanz. Iwwerdeems sech am Centre de Secours nach mental preparéiert gëtt, fëllen sech déi Dikrecher Stroossen sou lues mat Gecken a Boken a Feierstëmmung. Och haut wäerten d'Asazkräften vum CGDIS also rëm genuch ze dinn hunn, mee dat gehéiert hei zum usual business. Wat am meeschte gefaart gëtt, dat ass en Asaz an der Groussgaass. Déi grouss Schwieregkeet ass ëmmer, wann eng Massepanik géing ausbriechen, virun allem an der Groussgaass, well an d'Groussgaass jo gréisstendeels ofgeschnidden ass duerch d'Kavalkad. Dat heescht, d'Leit kommen aus der Groussgaass net eraus oder net gutt eraus. An dat muss effektiv kanaliséiert sinn. Dat heescht, wann an der Groussgaass effektiv eppes geschitt, musse mir direkt intervenéieren, datt d'Ween Plaz maachen, datt d'Leit kënne fortkomme vun do. Dat heescht, do sinn déi verschidden Accèsen, déi och virdrun op der Kaart gezeechent sinn, déi gi fräigelooss. Do sinn och d'Pointen, wou d'Leit aus der Groussgaass erausstréimen an do kucke mir, fir d'Leit erfortze. kréien. Dat heescht, datt se net duerch d'Ween perturbéiert sinn an och net perturbéiert sinn duerch déi Leit, déi ronderëm d'Ween stinn an eben d'Kavalkad kucken. Och d'Leit vun der Gemeng sinn op dëse wichtege Plaze positionéiert, fir ze kucken, datt keen aus der Rei danzt, datt et guer net zu engem Tëschefall kënnt. Mee souwisou ass et vun der Organisatioun aus schonn zënter Jore verbueden, schaarfen Alkohol an de Stroosse vun der Kavalkad ze verkafen. fir de Problem Alkohol op e Minimum ze reduzéieren. Ier d'Kavalkad start, mussen awer nach d'Ween kontrolléiert ginn. D'Rieder vun de Ween mussen zum Beispill protegéiert an d'Dimensioune respektéiert sinn. An en Equipement fir den Noutfall ass en absolutten must. An do iwwerléisst een näischt dem Zoufall. Zwee Leit vum CGDIS mussen duerfir virun der Kavalkad all Won eenzel ofchecken. Déi Ween op der Konform sënn, mir kucken eis hir Gruppe vir, ob déi genannt sënn, näischt schued déi ass, well et ass awer eng Brandgefor do, an och been bannen, ob d'Leit gutt rauskoum, ob e Feierläscher do ass, Verbrandskäscht, an och mat de ganze arkoisch Saachen, ob näischt fortgeschma, erausgeschmass gëtt. An ouni datt mir fäerdeg sënn, kann den Organisateur net en Accord gi fir weider ze maachen.
Awer 2020 hält sech alles an de Grenzen, souwuel d'Police, déi och Leit aus dem ganzen Norden um Parcours vun der Kavalkad am Asaz huet, Ass zefridden. Si sinn déi, wou meeschtens agräife mussen, wann d'Leit sech de Bello stellen. Just e puer Gruppen zur Uerdnung musse ruffen, déi am Eifer vun der Vorsicht e bëssen iwwerdriwwen hunn. Mee wéi gesot, am grousse Ganzen ass et gutt gelaf bis elo. An d'ganz Equippen bis elo hunn weisen eng immens Disziplin, wat och einfach super ass. An och de Philippe Barros a seng Leit weisen sech zouversiichtlech, dass dës Kavalkad ouni gréisser Problemer wäert iwwer d'Bün goen, obwuel hir Aarbecht, wéi och déi vum CGDIS an der Police, nach laang net eriwwer ass. Well knapps ass de leschte Won erlaanscht, mussen dem Philippe seng Leit d'Stroossen an d'Rei kréien, fir datt um 7 Auer owes erëm d'Autoen iwwerhuele kënnen, wann d'Stroossen op ginn. Wann de Cortège amgaangen ass, da fänke mir u mat de Keemaschinn hannendrun alles opzerafen an ze botzen. Well Méindes ass Schoul an dann Méindes fänkt mer um 6 Auer un fir do nach Parking an dann plus d'Schoulhäff plus d'Gare alles nach propper ze botzen fir datt mer da fäerdeg ginn. Alt erëm eng Kéier ass et gepackt, hunn d'Organisatioun, d'Gemeng, de CGDIS an d'Police alles esou zesummen organiséiert, datt och d'Kavalkad 2020 ouni aussergewéinlech Tëschefäll iwwerstane gouf. Wéinst dem Jubiläumsjoer, wou d'Fuesent 2020 zu Dikrech dëst Joer natierlech wäit méi wéi nëmmen eng Kavalkad. Et wollt een einfach mol vun der Geleeënheet profitéieren, fir och déi ganz Kavalkadegeschicht, also déi ganz 150 Joer festzehalen an och en Kaderprogramm do ronderëm ze strécken. Duerfir wor am Kulturhaus vum Geschichtsmusée op. Fetten Donneschdeg, e bëssen eng méi lass wéi gewinnt. Donneschdes virun der Kavalkad gëtt am Kulturhaus zu Dikrech traditionell ëmmer e Kannermaskenatelier ofgehal, wou d'Kanner sech hir Boke selwer bastele kënnen. An esou war et och dëst Joer. Déi meescht hei huelen och net fir d'éischte Kéier deel. Ech hunn cool fonnt well mer. Vill Sa, also mir hunn déi Masken halt gebastelt an du konnt mer vill déi dekoréieren an ja. Et war cool, ech hunn et flott fonnt an et kann een sech jo gutt amuséieren an et war jo flott eben. Bass du dann elo fir d'éischt hei am Atelier oder bass de och scho méi oft hei? Ech war hei scho ganz oft.
A firwat kënns de ëmmer gären? Well et Spaass mécht an een ëmmer nei Saache mécht. Ëmmer ass et zimlech flott an och mat den Leit déi hei sinn. Also man léiert och ganz vill Saachen. Eigentlech ëmmer bréngt man esou Saachen déi man gebastelt huet mat heem.
Déi Kéier awer sollt een sech esou richteg ameséieren. Duerfir gouf direkt nieft dem Musée en Zelt opgeriicht wou nom Atelier déi nei Masken och konnten an den Asaz kommen. Duerno sollt d'Stëmmung awer direkt viru goen. Am Kulturhaus selwer war nämlech du géint hallwer 7 de Vernissage vun der Expo 150 Joer Kavalkad zu Dikrech ugesot. D'Ausstellung zum Buch also, wat den ESD-Veräin fir de Jubiläum erausbruecht huet a woufir den Historiker Ern Roesgen beoptraagt gi wor. Fir de Rest vum Owend, genéisst et bësse bei eis, drinkt ee Patt mat. An ech ginn dem Aaron einfach mol d'Wuert, datt e bësse kann iwwert d'Buch schwätzen. Merci. Ech mengen 150 Joer Kavalkad, dat ass natierlech eng ideal Geleeënheet fir e Buch ze maachen. Mee dat Buch war natierlech een Challenge, well et goung drëm fir den Equiliber ze fanne vun deem vun haut an deem vu fréier. Tatsächlech huet den Herrn Breusgen bei senge Recherchë munch interessant Anekdoten zum Virschäin bruecht, zum Beispill dass op fetten Donneschdeg ëmmer en Ochs duerch d'Stroosse gejot an dunn virun de Leit am Fourré geschluecht gi wor. Oder déi vill flott High Society Baler déi Dikrech virun 100 Joer zur Héichbuerg vun der Fuesent gemaach hunn, wéi zum Beispill den Hippiksbal, entstan duerch d'Päerdsrennen an der Stad. Déi hunn ëmmer e ganz schicke Bal gehat, deen am Midi dohinne war, an deen huet natierlech och de Krich iwwerdauert. Do ass et Hippick no Tick ginn, an dee war an de Fofzeger an Sechzeger Jore war dee berüümt. E war net nëmme berüümt, e war berüchtegt, also op Däitsch kann een esouguer soen, e war och e bëssen anrüchig. An deen huet awer do an de Siwenzgeger opgehalen. D'Buch, wat een am Musée an och am Syndicat d'Initiative ze kafe kritt, huet also munch flott Saachen z'erzielen. D'Interesse an d'Begeeschterung um Vernissage waren dann och grouss an déi eng oder aner sollten u flott al Spiichten erënnert oder och mat neie Fakten iwwerrascht ginn. Vu menger Zait kann ech soen, Dat hunn ech nach alles am Kapp. Also dat ass, bon, et waren natierlech och Saachen derbei, wann ech elo kucken, wou se en hannen ee Fierkel op dem Won gemaach hunn. Dat ass jo awer net ganz üblech an engem Kavalkadeëmzuch Fierken ze grillen, just emol aus Sécherheetsgrënn. Dat kritt e, hätt e Stars wär dat absolut net méi dran. Déi Zait sinn och, ech weess dat, do si Kënnbake gebak ginn, och op dem op de Feier oder Stippercher an an Mettwurschte gebrode ginn op dem Feier, mee dat ass, hätt e Stars, dat kräit een net méi gestatzt, dat ass een direkt fort. War dann hei elo och eng Surprise dobäi, wou Der gesot hutt, ah, tiens, dat hunn ech net gewosst? Jo, deen décksten Ochs an dee schwéiersten Ochs, datt deen duerch d'Duerf gedriwwe ginn ass, fréier an der Kavalkad an ënner der Kléck e Schluechthaus war. Ech wunnen an der Kléck. Ech hoffen, datt et scho keng Uspillung u mech war, mee bon, et ass Fuesent.
Egal wéi, d'Zefriddenheet bei den Organisateuren fu grouss. Lo si mer lass an lo geet et virun déi nächst Deeg. Den Owend geet nach e bëssen op den Tour, mä den Owend och. A Samsdeg virun iwwert de Kannerfuesbal bis e Sonndeg an dann hoffe mer, datt d'Wieder gutt gëtt an datt alles klappt.
E wichtege Moment vun der Dikrecher Fuesent, dat ass natierlech ëmmer den Hippiksbal um Virowend vun der Kavalkad. Den Hippiksbal gëtt et also och haut erëm, och wa scho laang keng Päerdscoursse méi ofgehale ginn. Et ass dëst einfach e Mast fir all d'Fuesgecken.

Zënter dem Februar vun dësem Joer huet Dikrech nees e Pop-Up Shop. Verschidde Projete goufen et zwar schonn am Virfeld, dat heiten awer elo ass deen éischte Pop-Up Store, deen d'Gemeng Dikrech lancéiert huet. E Geschäft op Zäit also, wou Kreateuren, virun allem jonk Kreateuren, sollen eng Plattform gebuede kréien, sech. March an hir Produkter méi bekannt ze maachen. Am Dezember dat lescht Joer war de Pop-Up op der Nummer 17 an der Groussgaass am Kader vum Chrëschtmaart schonn emol getest ginn. D'Mëschung tëscht Kleeder, Schnapps a Bijouen war gutt ukomm, awer no dräi Deeg war Schluss an dunn, Ufank Februar, sinn hei zwou Innenarchitektinnen, d'Claudia an d'Ember, eragezunn. Zwou Frëndinnen, déi sech am Kader vun hirer Aarbecht kennegeleéiert hunn. Vun Ufank un hu mer zesumme gereest a mir haten direkt zesummen Interessen ebe fir d'Reesen, fir d'Foiren, fir Design, Produiten an dunn hu mer iergendwann enke gesot, ok, mir mussen zesumme schaffen. Esou also ass WeSearchy entstanen, Innenarchitekturbüro, deen ëmmer op der Sich no Neiem ass, neie Produiten, neie Léisungen. Awer an der Tëschenzäit hunn d'Amber an d'Claudia an hirer Fräizäit och verschidden Designprodukter entwéckelt, déi si bis ewell op Kreativmäert ugebueden hunn, Kann een elo an deem neie Pop-Up Shop zu Dikrech verkafen.
Moien. Moien.
Madame. Ma ech wor gefrot, ech hu gekuckt an der Fenster, ech gesinn dir offréiert do Dëscher oder Deel vun engem Dësch an do wollt ech mol mat iech kucken wat der do maacht. Wat mir do maachen?
Jo. Ma ja, wéi der gesitt, D'Placken, déi virun der Fënster sinn, déi kann een austauschen. Mir hunn Dëscher. Ech sinn mer op d'Idee komm duerch ee Projet, mir sinn nämlech Innenarchitekten, a bei engem Projet, wou mer e Buedzëmmer renovéiert hunn, do hu mer Steen iwwreg gehat, déi mer erausgeholl hunn, an déi Placke waren eis ze wäertvoll, fir net méi ze verwäerten. D'Claudia designt also kleng Dëscher mat Placken am Upcycling-Esprit. Si recuperéiert aalt Holz a Reschter vu Steen a mécht doraus kleng Dëscher. Bis ewell ginn et just e puer Faarwen a Formen, awer dat soll sech an Zukunft änneren. An dem Claudia seng Associée d'Amber bitt kleng sprëtzeg Ketteréng an Ouréng un, hiergestallt aus Rubanen, déi an der Origami-Technik zu lëschtege Pompone verschafft goufen, an déi ee sech faarflech zesummesetze kann, sou wéi et engem grad dono ass. An net nëmmen dat. Par exemple ici. Ça vous adaptez à chaque fois que vous le portez. Voilà, vous pouvez modifier de longueur selon vos habits, vous pouvez faire plus court ou plus long, parce que ici il y a un système de réglage.

Vue dat ech aus dem Norde kommen, fannen ech Dikrech ganz gutt an och jo dat hott eis einfach motivéiert an du komm jo och endlech wéi mer direkt am Ufank matenee geschwat haten, dat mer och da gife vun hei aus schaffen an dat war fir mech och bëssen een Haaptpunkt, dat mer dat kinnte kombinéieren. Dobäi wëll WeSearchy zu Dikrech eng ganz nei Form vu Service ubidden, Innenarchitektur méi zougänglech man, dat heescht bei si kann een och kommen wann een einfach nëmmen eng Berodung brauch fir zum Beispill een Zëmmer frësch ze maachen. Am Shop bidde mer och elo Speed Dating un. Dat wëll eigentlech heeschen, dat mer och méi fir Annerlagte, also wann een elo net nëmmen nei gebaut huet, mee och wann een einfach mol d'Kiche wëll renovéieren oder do mat der Kichen hëllefen oder d'Stuf plangen oder Dir fannt keng Still, dann hëllefe mir iech beim Eraussiche wéi eng Still oder Dir wëllt usträichen, dat heescht. Ganz punktuell kann man dat dann och maachen. Ah, och dann. An Dir maacht dann déi ganz Surveillance vun deem Chantier och, oder? Genau, jo.
Also beim Speeddating ass dat dann jo méi kuerz, mee wa mer dann e richtege Projet maachen, jo, da maache mer vun bis. Okay. Mir si jo alleguerten eis bewosst, datt alles haut méi séier muss goen. Mir hunn alleguerte keng Zäit méi. Dat heescht, mir hu selwer keng, net méi déi Zäit, déi Iddien sichen ze goen. Dat ass schonn ee Punkt, wou d'Leit awer elo erëm op eis zréckkommen. Natierlech sinn nach ëmmer ganz vill aner Leit, déi denken, oh mäi Gott, deen Innenaschteg, dat ass ze deier, dat kann ech mer net leeschten. Mee dofir sinn de Speed Dating da, fir einfach méi d'Leit kënnen uschwätzen mat eisem Beruff. Iwwregens krut We Searchy dat lescht Jor och schonn eng Auszeechnung beim Lëtzebuerger Architekturpräis. Also gitt roueg emol eran op der Nummer 17 an der Groussgaass a loosst Iech inspiréieren. Let's Shop ass eng Online-Plattform nëmme fir Produkter vu Lëtzebuerger Geschäfter. Eng Initiativ, fir déi lokal Geschäftswelt ze ënnerstëtzen. D'Fact ass nämlech, datt iwwer 80 Prozent vun de Leit hei am Land iwwer Internet akafen an domat dem Handel schwéier zousetzen. De Gerry Klein vu Let's Shop ënnerwee zu Dikrech fir eng Marketing-Aktioun an eegener Saach. Virun engem décke Jor ass Let Shop gegrënnt ginn. Mëttlerweil ass ee bei iwwer 270 Buttiker déi matmaachen, dorënner och eng Aart zu Dikrech. Fir nach méi bekannt ze gi lancéiert d'Plattform reegelméisseg Gewënnspiller, bei deenen natierlech esou vill wéi méiglech Buttiker solle mat am Coup sinn. D'Maison Rideau Thibaud vun Dikrech, déi Riddoe verkafen, Bettwäsch, Dicher, Dekomaterial a Bijouen, War vun Ufank un op Letzshop vertrueden a bedeelegt sech meeschtens direkt un allen Aktiounen. Den Sënn vum Spill ass dass mer den Online an den Offline mateneen kombinéieren. Dir maat jo schon vun Ufank un mengen ech bei Letzshop mat, stëmmt? Jo, dat stëmmt.
An et ass esou dass mer elo probéieren iwwert dat Ouschterspill och Leit an déi Buttiker ze kréien déi soss vläicht nëmmen Online akaf hätten. Déi Kéier geet et ëm e Gewënnspill fir Ouschteren, bei deem solle méiglechst vill Leit an d'Butteker bruecht ginn, iwwert e Wee vu Plakater, déi an de Geschäfter sollen opgehaang ginn. Heirop fënnt een e QR-Code, iwwer deen ee sech um Spill bedeelege kann. Ze gewanne si bis zu 1.000 Euro. Haalt och vun der Iddi!
Ech halen ganz gutt vun der Iddi, datt och d'Geschäfter erëm mat agebonne ginn, net nëmmen den Internet. Jo, ech mengen, datt eben mir probéieren, déi zwou Welten erëm ze kombinéieren, well eis Missioun ass et jo eigentlech elo net, d'Leit ze animéieren, ëmmer alles online ze kafen, mee eben och de Geschäfter, déi lokal existéieren, einfach och eng Plattform ze ginn, fir ze weisen, datt et se gëtt. Dofir fannen ech eng ganz gutt Iddi.
D'Famill Thibaud ass séier iwwerzeegt. Souwuel d'Matt am Thibaud wéi och hire Mann an d'Duechter si begeeschtert vun der Plattform. Ouni Let Shop hätte si nëmme schwéier eleng kënne mathalen an der Welt vum Online-Shopping.
Also am Fong, et ass wierklech, et huet een eng Méiglechkeet fir sech online ze presentéieren, wat virdrun bal onméiglech war, well een eleng kann dat net wierklech ëmsetzen. An d'Plattform gëtt engem einfach déi Méiglechkeet fir ze soen, ech ka mat deene Groussen, déi um Marché aktiv sinn, och matspillen. D'Leit gesi mech, ech sinn net alleng. Et gëtt eng grouss Panoplie u Produiten, déi presentéiert ginn. Den Transport ass och wierklech ganz gutt, wat elo funktionéiert. Et kann ee moies eng Commande kréien, si kommen et nach moies sichen an owes gëtt scho geliwwert. An desto méi ee wierklech aktiv drop ass, desto méi kann een och, Verkafen. Quitte dass et um Ufank e bësse méi komplizéiert ass sech ranzeschaffen, muss ech soen, no engem Jar ass wierklech d'Experienz eng ganz positiv. An engem gudde Jor konnt d'Geschäft op déi Manéier vill nei Clienten dobäi gewannen. Souguer aus den Nopeschlänner sinn esou Leit op hir Produkter gestouss, déi sech zimmlech warscheinlech ni zu Dikrech verluer hätten. Et ass effektiv esou, dass mer éischtens emol mat eisem Projet a mat eisen Investissementer pro Betrib et fäerdeg bréngen, fir d'Betriber erëm op d'Land Quart ze bréngen. notamment bei deene groussen Engins de recherche wéi Google, fir dass en se iwwerhaapt emol fonnt ginn. An dann och wann de Client eng Mark sicht, ass et ganz oft esou, dass en an d'Ausland geschéckt ginn ass vu Google, fir dat ze kafen. An och do hu mer en Impakt, dass wann een eng präzis Mark sicht, déi vun engem Geschäft verkaf gëtt op Latshop, fënnt en se och erëm. An dat ass dat, wat ebe ganz wichteg ass. Dat féiert eben och dann dozou, dass d'Clienten vläicht net onbedéngt online akafen, wat fir eis total ok ass. Mee eben an d'Geschäft ginn a sech de Produit do ukucken an dann eben am Geschäft kafen. An engem décke Jor huet sech d'Online-Plattform Let's Shop bal verdräifacht, eng Millioun Visiteuren am Joer. Déi Zuel ka sech weise loosse fir de groussen Duerchbroch, awer brauch et nach vill méi Geschäfter, déi matmaachen a virun allem Clienten, déi agesinn, Dass den Internetakaf net onbedéngt muss iwwer d'Ausland goen. An eiser Serie iwwer déi Dikrecher Geschäftswelt wollt mir iech haut ee Betrib méi am Detail virstellen, deen réischt viru ganz kuerzem vun Miedernach op Dikrech geplënnert ass an deen als eenzegen hei am Land Garagepaarten hierstellt.
Mäin Numm ass Diederich Théo, ech sinn Patron vun der Firma Zens. D'Firma Cents ass am Fong geholl 1920 entstanen. Mir si elo zënter 100 Joer am Fong geholl si mer do. Soss ware mer emmer zu Miedernach. Zënter elo dem éischten Februar vun dësem Joer si mer elo hei zu Dikrich. Mat engem grousser Freed natierlech, als Dikricher Jong ass dat natierlech eppes ganz Spezielles fir mech och. 1920 ass d'Firma Cents gegrënnt ginn. Mir hunn 1959 ugefaange mat Garage Paten ze bauen. An wéi gesot ab 2011 den éischte Mee Huet meng Fra an ech dann zesummen dann d'Firma Zens iwwerholl. Ech sinn awer scho 27 Jahre an der Firma. D'Firma Zens ass natierlech bekannt ginn hei am Land duerch Garagepaten, déi mir natierlech selwer maachen, déi am Prinzip ëm déi 40 bis 50 Joer sollen halen. Mir hunn eis Gamme awer elo trotzdem e bësse méi erweitert. Dat heescht, mir maachen och elo Fënsteren, Dieren, Hausdieren, Banneschtdieren, Kellerdieren, Feierschutzdieren, natierlech och Sécherheetsdieren fir Appartementer, wat ëmmer méi natierlech och gefrot gëtt, well d'Sécherheet méi grouss geschriwwe gëtt. Mir hunn och ganz vill am. Beräich ze dinn. Dat heescht och do man mer Feierschutz, Paarten, Dieren, Schnellauffahten, Laderampen, dat heescht alles wat d'Häerz begiert kanns de vun eis kréien. Mir soen am Prinzip eisen Motto ass eigentlech mir maachen alles fir d'Haus zou ze maachen, just op den Daach klamme mer net. Ganz häerzlech begréisst mech natierlech lo hei an eisem neien Ausstellungsraum 41 op der Esplanade zu Dikrich. Kommt laanz, kënnt eng Taass Kaffi, kuckt eis eis Saachen un, déi mer hunn. Dir gitt och ganz gär vun eis beroden. Mir kommen och bei Iech op d'Plaz, moossen op, dat kascht Iech näischt. Wéi gesot, Dir sidd ëmmer häerzlech wëllkomm. Da wollte mer Iech awer och nach e Grupp Jonker vun Dikrech virstellen, vun deenen een an Zukunft bestëmmt nach munches héiere wäert. Et sinn dëst eng Aart Rapper, déi viru kuerzem e Video gedréint hunn.

Just pass me the blunt, let it blow up my brain Ashes all around, do you hear that sound? Maybe it's that popo trying to hit the ground We got niggas off the block Looking for the 12, ready to hit the Glock It's the L92 De Paulo alias Grappi ass de Kapp vun den Underdogs, déi bis op eng Ausnam all zu Dikrech opgewuess sinn a sech och als Dikrecher gesinn, och wa si portugisesch a kapverdianesch Wuerzelen hunn. An dat soll am neiste Video zum Virschäin kommen. Dat ass de Glizzy,

Zesumme sinn ënner Kolleege, Meedercher, dat sinn d'Theme vun hire Songs. Virun allem awer loosse si sech vum Vibe guidéieren, deen de Beat hinne gëtt, awer mat engem festen Zil virun An.
Mäi grouss Zil ass wierklech international bekannt ze ginn. Eben, mäi Liewen kënne domadder ze finanzieren. Einfach mam Hobby däi Liewe finanzieren an ja, an dovun och nach gutt liewen, voilà. An dann einfach dat Maximaalt dovunner erausdrécken. De Wee dohin ass jo schonn nach e laangen, awer déi 8 Rapper-Kolleege sinn éiergäizeg. Mëttlerweil si si schonn bei hirem zéngte Video ukomm an haten och schonn e puer Optrëtter, weider Concerten am Mëllu an um Halligalli-Festival.